abusua anya akɔgye kekelekɛ de ama Apostle Kwadwo Asafo ne ba barima Akofena. Na ɛkwan a Honorable Sarah Adwo Asafo ayi ne Sulia afa so ayɛ ayie no ɛyɛ man Boston. Wodwene ho a wonte aseɛ ɛna wote aseɛ nso a wontumi nwene ho. So ɛnura ɛna dwumadie no ɛtumi ɛfiri aseɛ ɛdema Kristo Asafo ekuo no anaasɛ asɔre no. Na yɛnim sɛ. Aber a Papa ewuiɛ Emeritus Dɔkta Apostle Dwensafo ɔkaa nkyere guiɛ wɔ aber a na aduane esi soɔ no, nsɛm bebree na ɛkɔ baeɛ sɛ yɛreyi leader ama no abɛyɛ panin kwankyerɛfoɔ a ɔbɛda Kristo Asafo, Asɔre nyina ano no, na ɛno nso abɛye problem. Ɛkɔduru baabi, etuo totoɔ ɛtumi ɛbaa so na yɛakɔ yɛakɔ 14 rounds, 40 rounds, 30 rounds, Honourable Sarah Adwoasafo, Ɛbɛtɔ dwa sɛ yɛatoto tuo de abɔ ne kra mu nnasɛfoɔ, wakɔgye ayaresa, waba, ne ho atɔ no sesei, bibibea ɛda din. Na yɛnim sɛ yɛ papa, yɛn nyinaa yɛhwɛ ɛda a yɛbɛtumi ɛde ayɛ yɛ papa ayie ɛsiane sɛ ɛbi asi pɛn, Lumba nsa nsɛm, from time a Lumba ɛwuiɛ, yɛadi Lumba one year, still Lumba nsɛm no ɛda so ɛɛpɛnde. Nti yɛdeɛ, yɛnim sɛ nka Lumba nsa nsɛm no koraa deɛ, we don't want to see such issues again. Ɛsiane sɛ Team Legal Wife ne Team Ɔdɔ Buroni no, we are sick and tired. Legal Wives and Team Side Chick, we are sick and tired. Abusua, out of nowhere, Doctor Doctor Emeritus Apostle Kojo Safo, ɔno nso de aba. Na ne deɛ baeɛ no nso koraa deɛ akɔyɛ whole match abusua ne abusua na abusua. Hmm. Emeritus ewuo yi ama akɔfena bɛnya tumi ɔbɛnya power ɛne ɛbɛrima ɔwɔ fie wɔse da Wɔntwe mma Honourable Adwo Asafo na ɔnyɛ ayie no na ɔno kora no sɛ babarima ɛwɔ hɔ na abusua ɛwɔ hɔ no deɛ ɛyɛ sɛ ɔmo na ɛtumi ɛyɛ ayie no na ɛkwan a Adwo Asafo Honourable afa so atumi ayɛ ayie no deɛ ɛkyɛ kuro yi ano ɛden ɛsiane sɛ abusua me ne wo kasa deal te sɛ aba bɛtɔ dwa baabi a yɛde Apostle Emeritus ne body ɛkɔ hyɛeɛ no ɛnɛ apue. Na deɛ ɛba bɛti ɛkwan a wɔfaa so ɛtrekee Akofena ne n'atiato dɔm. Ɛkwan a kyɛ sɛ Adwo Asafo ne ne group. Na one thing we need to understand ɛne sɛ, yɛ maame Adwo Asafo no, she is into politics. Wɔne NPP anante, wafa ranking no mu aba bɛyɛ honourable minister, not just a politician but a minister. Nti ɛba sɛ yɛnyɛ dirty works, ɛba sɛ yɛnyɛ nneɛma underground, under G a, wɔn onim paa ɛkyɛn akofena eti wotim sɛ wɔde political ideas no ɛna ewura mu ɛma ɛkwan ɔkɔ a ɔfa so kora kipi body no ɛkwan ɔfa so ɛkɔ yi body no efiri transition ɛne n'asefoɔ no nyinaa no wɔabi ti akofena na abusua mewɔ tu nkɔmɔ ɛde ma wo na hyɛ ne nso sɛ spokesperson for honourable adwasafo ɛyɛ mr set Kofi Kusi, wɔno na na body no wɔ no hɔ. Wonim sɛ Apostle Emeritus Doctor Apostle Kwadwo Safo body no na ɛwɔ ɔpapa bi a yɛfrɛ no Mister Seth Kofi hɔ. Wɔno no na ɛkepi body no, body no wɔ no hɔ. Abusua, Emeritus body no o, papa no na ɛwɔ no hɔ. Na ɔno ankasa aba abɔnten abɛ confirm ɛyɛ Mister Seth Kofi Kusi no. Waba abɔnten aba bɛ kɔnfɛme sɛ wɔno na na bɔdi no ɛwɔ no hɔ na ɔno bɛbia na ɛhyɛ no deɛ wɔnkyerɛ wɔno nso na ɛkɔfaa bɔdi no ɛde baayɛ ɛma ɔmo de yɛɛ ayie no eti ɔmo ɔmo sɛtee ɔmo app ɛna Akofena nso yɛɛ n'adwene sɛ ɔɔkanta ɛna ɛkɔgyee kɛkɛlɛkɛ ɛkɔyɛɛ something hɔ gyes dɛ ɛkɔgyee kɛkɛlɛkɛ kɔyɛɛ something hɔ gyes dɛ na abusua yɛni kan tie saa nkɔmɔ wei wɔ abera Accra FM ɛde update ɛbaayɛ ɛno ɛyɛ leak bi a ɛpie wei yɛ leak Lika apue nkɔmmɔ bi a ɛtumi ɛkɔɔ so how a wɔfaa so ɛsoɛvee akofena ɛne atuato dɔm no yɛntie saa nkɔmmɔ no na yɛba a ma memfa nsɛm a spokesfɛ spokesperson for Adwo Asafo ɔde abɛto dwa ɛnɛ wɔadi nkɔmmɔ bebree yɛba bɛwuram atie nkɔmmɔ a ɔno nso ɛtumi ɛbɔɔyɛ. Wei ma mensi so radio station biara ni hɔ a. ɔwɔ saa audio yi radio station biara ni hɔ sɛ wote sɛ station bi ɛɛbɔ a na onyaa ne ha sɛ wote sɛ blogger bi ɛde ayɛ video wɔ tiktok a ɛyɛ exclusive to accra 100.5 fm yɛnko a ɛna saa nkɔmmɔtwetwe the strategic plot Yɛ a wɔn nam soɔ de body no sini kii back door through uh, uh, in a pick up ɛde ɛde yɛ fɛn sɛn black car no ɛyɛ broni fɛn de decoy decoy na akɔfoɔ gyina black car yi ho ekurakura tuo yɛtwɛn body ne dɛm kwan bi afɛn ba abɛtu wɔn tu pɛ yɛbɛsiisi body no na nso so mekyerɛ yi na white pick up no ɛno dadadadadadada alatani bɛsi yɛ otilɔn.

yɛwie ya na yɛ papa kaa no yɛtu akyiri bambambam wɔn sɛ yɛde atom na wie wɔ tu kaa no tu kaa no na wɔde kaas mmiɛnsa bɛ kɔ sɔɔ wɔn si hwɛ nyame ɛmu eh, na yɛ kakyɛ sɛ yɛ yɛ mafias yɛde ti akoma kɔfra bɔdi yɛ bɛ gya na mo yɛ edu hɔ ano bɔyɛ ne fɛ yɛ kɔwɔ kyi na fa kaa no kɔ hyɛ sɛdeɛ ɛba bɛyi asɛm no

Wɔn kuru so a wɔn kuru so da so gyina hɔ.
Ɛhɛn. Ah, opa. Obere dɔkɔ mu. Wabatele Accra FM, yeah, yeah, mommy. yɛnya ne nteɛ koraa sɛ ɛno anapa no kantanka hyɛn yɛ a yɛde kɔsii transition hɔ nkurɔfoɔ bi baa ho yɛ a na nka wɔn adwene ne sɛ saa kaa no mu na nka yɛde emu no bɛto nti na nka yɛde tu mu a na nka ɛneɛ wɔn ato ahyɛ kaa no so agye mu no afiri adraivafoɔ no wɔn a ɛsɛ wɔn de mu no bɛduru mpɔta wɔn agye afiri wɔn nsam ɛnso so yɛhunu sɛ later on Eh, pick up white bi mmom na ɛde mu no ɛbɛpie ɛyi yɔ no ase ɛno na mepɛ nkyerɛ mu ɔso ɔho yɛ hu o adɛn na akeka ka nsɛm saa saa berɛ na wo nso gyina he na wonhu wei nom nyinaa ma menka sɛm sɛ metie o yɛdeɛ ne yɛkɔ so nyinaa ne yɛpɛ sɛ ɛnka bom ne ɔdɔ ne yɛde kura yɛ papa yi asomdwoe mu mm. nanso na tirimpo bi a na nnipa bi abɔ Enti na yehu no sɛ deɛ yɛrekeka no nyinaa no, na ɛnyɛ saa na na nnipa bi pɛ. Ampa, deɛ woka yi siiɛ. Ɛyɛ special ambulance a na yɛayɛ ama papa a na anka yɛde no bɛto n'amu no mu. Yɛde n'amu bɛtom na yɛde no afa kwan mu kamakamakama na anka mansan nyinaa koraa ahwɛ. Nanso sɛnea woka yi ampa, sɛnea wɔn nso wɔ aso a ɛda fam no, na yɛn mu bi nso wɔ aso a ɛda fam paa. Enti deɛ na wɔkyekyere rebɔ pɔ no nyinaa no yɛn nso yɛte. Enti sɛbe ɛɛ na yɛn nso yɛnim nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛde ma yɛ papa. Enti deɛ ɔhuuiɛ teeɛ no nyinaa no, ɛɛ na ebi a deɛ wɔn susuiɛ no na ɛnyɛ saa na na yɛn nso yɛ plan teɛ koraa. Enti ɛɛ yɛbɔɔ yɛ papa ho ban de no kɔɔe. Hmm.
In fact, ɛhɔ no deɛ mɛbɔ m'aba so. Yɛda mo ase. Mɛbɔ m'aba so. Nyame na eh, wadi nkonim, Nyame na ɛyɛ n'adeɛ nyinaa. San sɛ papa te ase no, na yɛnim deɛ na wɔte ne deɛ ɔtumi yɛ. Nti ɔmaa yɛ saa nimdeɛ no ma yɛn nso yɛde yɛ hyɛ ɔno ankasa anuonyam. momo momo momo na. nti ɛnneɛ nsɛm no wei yɛ leak wei yɛ leak a ato dwa akra fm foɔ na ɛwɔ saa leak no ɛna wɔde gu hɔ ɛde ma yɛ no now ɛnɛ ɛna ɛyɛ spokesperson for honourable adwa asafo nso abɛka atwa nam ɛde ato so ɛkwan a wɔfa so ɛde ɛsoɛve body no. de firi akofena mo nsam ɛsiane sɛ na akofena no na atuato dɔm ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn de atuo ɛbɛsane agu wɔn so ɛne bɔde bi a wobɛwuram ɛwɔ transition sɛ wokɔ akɔfa bɔde no ɛde abɛbia ma wɔn de ayɛ ayie no wo atuo di ma yɛ a ɛbɛtumi akɔ ɛde ama wo na abusua wei ɛyɛ asoɛbɛt Joyce Blessing nnwom no, I swear it. Wɔn asɔre yɛ wɔn papa. Na yɛnwura mu ɛ. Ɛnɛ, ɛ, ɔpanin kwankyerɛfoɔ a ɔno mmom yɛ spokesperson ɛ, de ma Honourable ɛ, Sarah Adwo Asafo, ɛyɛ Mister Seth Kosi ɛ, akasa. Na Mister Seth rekyerɛ mu paa deɛ a, hɛ, nokorɛ ne Nyame anim. Ɔno na na biribiara hyɛ ne nsa. Ɔno na Honourable de hyɛɛ ne nsa sɛ ɔpapa body no ɔnkɔfa mmra. Na kaa a Honourable de kɔfaeɛ, kwan a ɔfaa so manoeuvre ne way de body no baeɛ no nyinaa no, papa no ankasa na ɔkyerɛ mu a ɛyɛ no ahohoahoa sɛ obi te sɛ Emeritus Doctor Apostle Kwadwo Safo, Kristo Asafo. Wɔn mmom na ɛkipii ne body kɔfaa ne body baeɛ. Ɛno nso nsɛm sei na papa no de too dwa. Transition ɛyɛ eh, wo bɛ piem wɔ nkran ha nom a.
Me pacho me tie o. Asɛm no wo hyɛ ahyɛ na ayɛ me dɛ nti na me sere no. Me pacho kasa me tie me nua. Enti yehu sɛ na mmamu no sɛ yɛse court de nyanhyena to soɔ no nti no, car na ɛsɛ sɛ ɛde amu no ba no, na baabi a wɔkɔ koraeɛ no na polisifoɔ wɔ hɔnom a wɔbɔ ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a car no mfa amu no mfa mba. Na saa deɛ yɛhuiɛ no ɛ.
Me nua, medase na mede nase kɛseɛ bɛma Lɔya Sir Adwo Asafo. Adɛn nti na meka saa? Mmerɛsankyini a ɔwɔ about twenty years ni a me ne no nanteeɛ. Ɛberɛ a ɔhyɛɛ me animuonyam, me Kisi deɛ, metumi hu sɛ ɛberɛ a na ɔhyɛ me animuonyam. Wo sɛ mokɔfaa afunu no wɔ transition. Meka asɛm yi gyesɛ ɔhyɛɛ me animuonyam ɛsiane sɛ me na ɔsomaa me na mekɔfaa ne papa de no baeɛ. Ah. Me nko ara. mpakyɛw tie me yie.
Metie wo paa. Me nko ara na me kɔ faa ne papa ɛde ne baa yɛ. Na ne papa na ɔnna transition. Me ɛna me kɔ faa ne baa yɛ. Eti me me ba me ba bedu bɛɛ fo kura kura me te sɛ amanfo bi ka wɔ social media sɛ ɛna wɔn nsa ka bɔdene na wɔn agye bɔdene na ɛfa kɔn me kofi kisi ɛna adwo hyɛ me nunyam ɛma me kɔ faa papa no ɛbaa yɛ. Me ka sɛ ɔhyɛ me nunyam a. me ne no yɛ adwuma no, wɔfaa papa no faa me kaa ne ho a papa no sɔde kafraa sɛ mekɔ fie hɔ anɔpa na yɛsi ɔnyɛ ready koraa na deɛ ɔka kyerɛ sɛ maba hɔ a ɔma kwan ma mekɔ na nkɔmmɔ biara me ne no bɛdi no me ne no di sane sɛ na me ne no wɔ fe bi ɔka no adwo a na mema gye sɛ no vote na papa kɛseɛ wei na sɛ nnɛ ɔnte ase na yɛasoma me sɛ me na menkɔfa no mfa no mmra a, na ɛyɛ anuonyam hyɛ. Enti no, deɛ obiara de ɔtumi sizi bɔne biara, bɔne sizi biara nkɔ so wɔ me biara, me ɛna mekɔfaa no. Na membɔ mu nkyerɛ wo, Ɔnabo Srajo Asafo ɛbɔ mhm. mmɔden ɛpɛ kaa foforɔ a yɛntwi da ɛna ɔde no apa ɛsii mu. Fresh car altogether. na obi anwu da, obi anwu no ɔma no da. Ɛno ɛna ɔde hyɛɛ ne papa anuonyam, ɛkɔfaa ne papa bɔkɔɔ, ɛde no baa mpɔta.
Wow. Eti, eh, Mr. Kisi, wokɔfaa no wɔ he?
For now, me to me disclose you. There's no need. But what I can tell you is that the old boy was not in transition. Ɛno ade nyinaa Nyankopɔn ama yɛwie. Anɔpa yi, biribiara hyehyɛ so wɔ Independence Square. Biribiara sɛte wɔ hɔ a anɔpa yi no nkono eh, abusua yɛtena ase anaasɛ abusua yɛtena ase na amanfoɔ abɛgya mo na yɛanom sikasa.
Woka abusua asɛm yi na atwe adwene de aba so na eh, nnura na abusuafoɔ wɔ hɔ bi. Oh, wo nua. Abusuafo ohu paa, abusuafo team direct. Abusuafo nti ma ɔbɛyɛ dɛ na ɔbɛyɛ yie. Sɛ mma, mma nsie fun. Mma nko ara ntumi nsie fun saa. Anaa mma nko ara ntumi nsie wɔn papa saa. Abusua team. Wɔn a wɔpɛ no baeɛ. Sɛ wofo sɛ for any other reason bi nti no, wonni hɔ a, na to, to, to, to, to be honest with you, ebinom koraa no a yɛhu sɛ wɔyɛ hee haa, hee haa no koraa no,

Baako pɛ na ne nni hɔ.
Ɔbaako pɛ na ne nni hɔ. Wow. Mr. Seth Kofi Kisi, yɛn da ase anɔpɛ wɔ berɛ a wanya ama yɛn. Aseda wɔ Awurade hɔ. Okay, nti nsɛm no ɛna wonya bi a wotieɛ no woba so no akyerɛ w'adwene as you have it. Hey! Wei ɛyɛ kakalekafo nura. Masa tetere de nte. wei deɛ akofena verse na verse wei deɛ ano ɛden ɔba so akyerɛ wadwene ha ɛyɛ gh report yɛbɛsrɛ ɛɛ eh, ɔn sɛ subscribers ni sɔ koraa nti wo deɛ wonya ba wonya encounter with the video a na ɔyɛ mmoa na ɔfollow yɛ wo deɛ subscribe ma yɛ na yɛntumi ma wo pa to pa to pa to pa update update no gye akɔgye kekɛlekɛ ɛwɔ media no so nyina no aha ɛno headquarters a yɛbɛtumi ɛde abrɛ wo